Yn enw i Owen Evans ac ydw i'n aelod o Gangen Merched Wawr, Ffynnon Groes. Mae ngys mae nghysylltiad i gyda'r mudiad ac yn enwedig y gangen wedi dechrau nôl yn yr 80au cynnar, a mae hynny yn benna o ddan ddylanwad mam, Oedd Hythen yn un o sylfaenwyr y mudiad yn y rhanbarth yma yn Shir Benfro, ac oedd enw Merched y Wawr yn enw cyfarwydd iawn ar yr aelwyd nôl ers dechre, ers diwedd y chwedegau. Dwi... Mae bod yn aelod o Ferched y Wawr wedi agor nifer fawr o ddrysau i fi yn bersonol ac fel ardal. Ni, i ni yn fy nangrais yn gangen weithgar ac yn gangen frwdfrydig iawn, a dwi'n credu mai trwy frwdfrydedd y gangen i ni wedi dod i gefnogi ac i hyrwyddo'r Gymraeg o fewn y y gymuned. Y ni fel cangen yn denu nifer o aelodau newy ac mae hynny yn cadw ysbryd y gangen yn ifanc ac ac yn creu brwdfrydedd newydd. Yym, i ni yn flynyddol, i ni'n darllen papur bro i'r deillion sydd o gymorth i bobl yn eu cartrefi sydd yn mell- methu dod mas i'r gymuned. Hefyd, i ni yn darllen cylchgrawn y wawr i aelod ei hun sydd yn sydd a'i golwg falle yn dif yn dirywio. I ni i ni fel cangen hefyd yn hyrwyddo gwaith y mudiad yn yn y gymuned, i ni'n cefnogi'r Eisteddfode lleol, i ni'n cefno-, eleni, i ni 'di cefnogi Eisteddfod Maenclochog a Steddfod Brynberian, trwy gystadlu ar y cystadleuaeth cyd-adrodd, a mae hynna hefyd yn creu brwdfrydedd o fewn yr aelodau, nid dim ond i ni'n cwrdd unwaith y mis, ond i ni, pan fod cystadleuaeth neu paratoi ar gyfer rhywbeth, i ni'n dyn, mae'r gymuned yn dod at ei gilydd yn wythnosol. Ry' ni hefyd wedi cymryd rhan yng nghystadleuth yn y cyfarfod blynyddol yr um, y mudiad yn Machynlleth, sy'n lle ni wedi bod yn gwneud sketches a pethau cyffeli. Ry' ni hefyd yn cefnogi yr ysgol gynradd lleol um, un mae aelodau yn mynd mewn i ddarllen gyda'r, wedi bod yn mynd mewn i ddarllen gyda'r plant a sôn wrth y plant am eu hoff lyfrau. Yym, eleni i ni cyflwyno cwpan i'r ysgol gynradd, i'r yym disgybl yn Mlwyddyn Chwech sydd yym sydd wedi gloywi yn yn y Gymraeg. Ac mae hynny hefyd i ni yn bersonol ac i'r gangen yn yn cefnogi'r ysgol a dangos i'r ysgol fod 'na gefnogaeth tu allan gyda nhw. O'n rhan i yn bersonol, dw i'n gyn-ysgrifennydd y gangen, ges i'n ysgrifennydd y gangen am gyfnod o ddeg mlynedd, ac yn fwy diweddar dw i fu llywydd y gangen eleni, ac ynghyd â hynny dw i wedi bod yn llywydd y rhanbarth am y tair blynedd diwetha'.
Bethan Picton Davies yw'n enw i, a mae'n blester o'r mwyaf 'da fi i gefnogi'r ymwebiad o ran Merched y Wawr Ffyn y Groes ar gyfer Awen. Yym, mae gwaith Awen o fewn mudiad yy Merched y Wawr a sawl mudiad arall o fewn y gymuned wedi bod yn frwdfrydig tu hwnt, O fewn Merched y Wawr, oni bai am Awen, fydden ni ddim wedi cael y ffrindie a'r gefnogaeth dwi wedi edd er i fi symud i fyw i Sir Benfro tua wyth ar ugen o flynyddoedd yn ôl. Mae Awen yn ffrind mynwasog i fi ac wedi bod yn denu fi i fod yn aelod o'r gymuned o fewn Ffyn-y-groes ac yn ymestyn i Eglwys Wrw. Mae gweithgareddau Awen yn yn gwneud gyda'r cwmni drama Moch-un-du ble mae hi yn rhagori fel actores yn yr iaith Gymraeg, mae hi dyniau hi hefyd fel blaenor yn Capel Brynferian, lle mae hi a'i a'i holl oedfa yn arwain oedfa mewn yn y capel yy yn mor broffesiynol. Hefyd, mae Owen yn un sy'n digon bod yn gefnogol iawn i Ysgol y Gymraeg Preseli ac i Ysgol Eglwys Wrw. Yn mewn bob agwedd, yn gymunedol, yn hybu'r iaith i'r plant ifenc, teulu ifanc gyda'i hunan ac oedd wedi bod yn gefnogol iddynt hefyd. Un o ddeddfrdebau arall sydd ar gyda Owen yw fod yn gefnogol i mudiad y ffermyr ifenc yn Eglwys Wrw, yn gyn-aelod gweithgar ar gyfer y Gymraeg Mae Awen wedi bod yn gefnogol iawn i'r clwb yn bresennol ac am llawer o flynyddoedd. Yym, mae ei, mae ei chanmol am ei gwaith i gyd yn cwmpasu bod yn gyhoeddus, wedi bod yn yy o fewn y mudiad ffermwyr ifainc sydd yn arwain i Awen i fod mor lwyddiannus yn ei, yn ei ro- nifer o swyddi o fewn Merched y Wawr. yn gyn-lywydd ac yn llywydd y ranbarth ac fel finne yn lywydd ar hyn o bryd, mae Owen yn o hyd mynd i fod yn un alla i droi ac yn gwybod fydda i'n cael y gefnogaeth ar bob achlysur, bob tro.
Mae'r mudiad wedi rhoi nifer o gyfleoedd i fi yn bersonol, yym, boed e boed e'n acto neu neu datblygu yn hunan fel person, ac dwi'n credu bod hi'n bwysig iawn bod ni fel aelodau o Ferched Wawr yn dod at yn gily i gymdeithasu a d- achos ma' y cefen gwlad yn gallu bod yn le unig iawn ac dwi'n credu bod hi yn bwysig iawn bod ni yn dod at yn gily a dwi'n teimlo bod hynny wedi wedi nysgogi i fel person i weithio gymaint yn ni yn galetach dros y mudiad ac i gefnogi'r iaith Gymraeg yn gymdeithasol.